Буа дәүләт драма театры гастрольләре белән Чакмагышка килде. Театр сөюче райондашларыбыз игътибарына алар Зифа Кадырова әсәре буенча Бәхеткә юл кайдан спектаклен тәкъдим иттеләр. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезнең игътибарга әлеге спектакльдән репортаж тәкъдим итәбез. Зифа Кадыйрованың китаплары иң күп укыла торган әсәрләрдән санала. Каршылыклы уйлар тудырган Бәхеткә юл кайдан әсәрендә бүгенге тормышта актуаль булган проблемалар күтәрелә. Гаилә кыйммәтләре, ата-ана һәм балалар мөнәсәбәте, мәхәббәт, бер-береңә карата ихтирам-хөрмәт, балалар тәрбияләү, хатын-кыз язмышы.

Син миңа җикеренмә, яме! Начармы, яманмы, мин иң элек синең хатының. Нинди хатын, чебен?
Нигә болай кыланасың? Улыбыз белән сөйләшер идек. Кеше турында сөйләшү миңа генә. Кичә
пива алып кайткан. Юлдан яз бабае, ди.
Юк. Ә кем кушты сиңа аларны табарга? Кем кушты? Син үзеңә кара, хатын-кыз шундый буламы? Син бит, син бит җен, җен!
Бала нинди генә булмасын, ана өчен аннан да газиз кеше юк. Дилә үзен һәм бәгырь җимеше Рөстәмне авыр хәлдә калдырмас өчен, бу гарьлекне күтәрә алмасын аңлап, сукбайлар янына, серый янына китә. Ул шулай үз-үзеннән, кешеләрдән качу юлын таба. Бу мәсхәрәле тормышыннан югаласы килә аның. Түзәргә.
Беренче көннән алып түзәргә дисең. Инде күпме түзимсең, әнкәй? Тынычлан, балам, тынычлан.
Нишләргә кирәк? Беребез дә бит баланы начар булсын дип үстермибез. Мин дә менә. Акыллы булсын, матур булсын дип теләгән идем, син дә менә алдыңнан да төшермәдең, үзең ашамаганны аңа ашаттың, эшнең дә авырын үзең эшләдең, син бит Дилнаны үзең белән кар чистартырга да алып чыкмадың, кара таңнан торып, җаның чыкканчы боз чаптың, ә ул өрлектә җегет җылыда йоклап ятты. Диләнең образы, аның инде, аның бәхетсезлеге күренә монда. Чөнки иреннән дә, балаларыннан да анарга кадер-хөрмәт юк. Ә Дилә инде үзенчә тырыша, тырмаша, эшли, балалары тәрбияле булсыннар дип. Һәрбер ана да бит инде үзенең баласын, Күрәсе килә, бәхетле күрәсе килә. Аның бит инде буламы, булмыймы, ашатасы, матур киендерәсе килә. Ләкин инде менә монда, бу спектакльдә Бәхеткә юл кайдан да Диләгә ата-анасыннан, ата-анасыннан да бигрәк, иреннән, балаларыннан бернинди дә хөрмәт юк. Әйтәләр бит, оясында ни күрсә, шуны күрсәтер дигән кебек. Менә Рөстәм дә Рәмиснең әйткән сүзләрен, кыланмышларын кабатлый. Спектакльне карап, минем уйлавымча, барлык тамашачы да үзенә нәтиҗә ясап кайтып китәдер дип уйлыйм. Хатын-кызны хөрмәтләп яшәсеннәр ир-атларыбыз. Барыбер дә бит инде хатын-кызга берәр матур сүз әйтеп җибәрсәләр дә, ул бит инде эреп китә дигән кебек, барсы да хатын-кыз бит инде. Барлык әйберне дә шул ир өчен, бала өчен тырыша, тырмаша дигән кебек, шуңа күрә хатын-кызга хөрмәт булсын иде. Балалар ата-аналарын хөрмәт итсеннәр иде. Шундый нәтиҗә ясап кайтып китсен иде. Күбрәк менә әйтәләр бит, балаларга да күрсәтергә иде бу спектакльне дип. Чынлап та, балалар да карап,

Рөстәм. Әти-әнисенә, тормышка ачулы бала. Ни өчен? Менә шушы сорау аны кыска гына булган гомерендә озата бара. Ни өчен аны әтисе яратмый? Ни өчен ул әтиле булып та әтисез? Кем гаепле? Тәүге карашка явыз булып тоелган Рөстәм күңелдә жәлләү тойгысы уята.
Менә син тагын чыгып китәрсең инде. Сиңа бит әни дә, үгез дә кирәк булмады. Чыксын да китсен. Әни дә безне гел алдый торган иде. Әтиегез командировкага китте.

Нәрсә дип әйтә алам ул персонаж турында? Ул миңа ул бик каршылыклы персонаж. Чөнки мин үземне ну, алай хис итмим инде. Ул бик кайсы вакытта усал да булып чыга, кайсы вакытта бик Уйламыйча эшләгәннәрдары бар аның. Үсмәгән бала кебек ул. Үзенә внимание требует, үзенә ул нитә, ул ул салына да шуңа күрә. Миңа күрүсенчә, ул спектакльне, ну, бөтенесе карарга тиеш инде. Ул Бик простой история, бик теге бытовой, но ул кирәк, ул кирәк, ул балаларга да кирәк, ниләргә дә кирәк. Касабакта менә киләр балалар, подростклар, ниләр киләләр, миңа да язгалыйлар, дип. Мин белмәдем, что менә шулай спектакльгә килеп, мине шулай бу үзгәртер дип. Прям кайсы вакытта елап та утыралар. Мин гел үземнең әниемне искә төшерәм. Ул кайсы вакытлар мин шалтыратмыйча да булам, кайсы вакытта хәлемне әйтмичә, үзем дә сорамыйча булырга булдырам. Спектакльдән соң инде сразу шалтыратам, нитәм эшләр беткәч. Но шул вакытта бик каты авыр, бик каты ни кыен үземә дә. Әти-әниләргә без рәхмәтле булыйк. каты сүзләр, авыр сүзләр әйтеп дип итеп рәнҗетмик һәм күп кенә итеп игътибар итик вакыт булганда. Монда ата-аналарның ата-аналарның менә семьяда бердәм булырга кирәк икәнен күрсәтә бу. Бердәм булмаганда балалар бозыла. Шуңа күрә бер-береңне аңлап, бер-береңә юл куеп яшәгәндә генә балалар тәрбияле була. Монда бит инде баланың тәрбиясезлеге күрсәтелә. Соңыннан инде ул аңлый, чирләгәч. Ну, бу инде соң булыр. Кызганычка каршы, Дилә белән Рәмис кебек яшәүчеләр, балалары тарафыннан кыерсытылучы ата-аналар юк түгел. Кайсыберләребез мондый гаиләләр белән таныш булсак та, алардан читләшергә тырышабыз. Ярдәм итү турында сүз дә юк. Тирә-ягыбызга карата битарафлылык. Барыбыз да бәхет эзләп кайдадыр бертуктаусыз чабабыз, йөгерәбез. Бәхетле булу рецебын эзлибез. Ә ул үз кулыбызда икән ләбаса! Ходай бүген бик тә иртә торды. Үтенечләр, зарылар укыды. Кем аңардан ни сораган булса, күңеленә шуны сыйдырды. Тик күпләрнең бу бүләкне алыр өчен йөрәгендә урын юк иде. Йә саранлык белән тулган бөтен йөрәк, йә көнчелек белән инде тук иде. Кемнәрнедер кайгы-хәсрәт баскан, бик күпләрне нәфрәт каплаган. Ходай килеп бәхет салыр иде, анда инде урын калмаган. Бәхеткә юл кайдан? Әйтерсең лә бәхет ниндидер бер станция. Шунда барып җитәсең дә, кинәт бәхетле буласың. Юк, кинәт үлеп китеп була. Бәхетле булдым дигәндә. Или бәхет. Ил салдым, балаларны урнаштырдым. Инде хәзер тешләрне куйдырсаң була. Инде хәзер пенсия дә яхшына шикелле инде. Менә хәзер дарулар алам да, чөнки эшли эшли гомер буе имгәнелгән. Яхшы тәрбияче бар, чөнки бөтен нәрсә бар. Все бетте. Чөнки дөрес яшәмәгән. Ул станция түгел, бәхет. Ул шул станциягә бару юлы. Көндәлек, даими сәгатьләп яшәеш ул. Бу тормышка киләсең икән, кеше булып калу иң иң зур таләп үзеңә. Гомумән, бу дөньяда кеше булып кала белү иң зур бурыч. Бу спектакльдә күп әйбер салынган. Мин монда шигырьләр укыйм. Менә минем персонаж серый. Ул, ул нигә алай түгел? Зифа да. Зифа бер нинди каршы килмәде. Ул минем философ булып чыкты, ул мин, мин булып чыктым. В итоге мин үземне куйдым, әгәр дә мин шушы тормышны шулай, шушындый кыенлыкларга эләгеп, мин шушы хәлдә калсам, мин нишләрим, ничек яшәрим шушы эт оясында, бомжлар арасында дип. Чөнки мин анда үземнең сүзләр белән, мин шушы сәхнә барса үземнең сүзләр белән эшләдем. Менә әйтәм, бу эт оясы.

Ә залдагылар сорау бирә үзенә, ә мин укыган бармы? Чөнки совет мәктәбендә бу гомми уку программасына кергән әйбер иде. Чөнки тормышның төбенә төшмичә син аңламыйсың тормышның яшәешен. Тормышның эчендә генә су өстендә яшәү ул бик аяныч әйбер. Шул суда барганда җыгылып төшә су астына, син белмисең су су астында ничек үзеңне тотарга. Ничегрәк нәрсә бар икән анда. Аннан карагач, тән карагач, астан карагач күбрәк күренә. Киләчәктә дә без менә бүгенге ике тамаша өстәмә өстәмә тамашалар куйган шикелле, без сезгә иң кулай, иң матур спектакльләрне алып киләчәкбез безнең. Безнең театр үзенчәлекле дим менә. Зифар Куда Кадыйрны без бүтәнчә куябыз. Китаптагыча түгел. Ул китаптагы төшә булырга тиеш. Менә китап укырга килгән кеше, китап укыган кеше килә күпчелек. Ул чыгарга тиеш спектакльдән. Китабын укыдым бер, ә вот спектаклен карады. Менә һәрбер спектакль шундый була тиеш. Ә болай, менә шу җиңел булмаган заманда үзенә күрә ниндер дөньяны бүтәнчә кабул итеп, тормышыгызны җиңеләйтүен телим. Тормыш авыр дип зарланабыз түгел, зарланабыз гына. Зарлану хас әйбер безгә. Ә тормышның тирәюгә карагыз. Әгәр Россияне сүгәсез килә икән кемдер, күршеләрегезне, кемнәрдер тагы истәгеләрне, кизгә карагыз да үзегезне сүгегез. Без шул Россия кечкенә генә только үзебездә гүләнгән. Без шул ул. Сүгәрлегә бер юк. Бөтенебез шушы бер илдә яшибез. Шул илдә яшәгәнгә күрә кеше буларак мин сезгә әйтәм. Бу илнең киләчәге бик өметле. Шушы авыр заманнар үтәчәк һәм сәнгать шушыларны үткәр өчен театрлар, спектакльләр, э, гомумән концертлар, э, рәсемнәр, әдәбият ул иң кирәк, иң кулай әйбер. Әнине төшкә, төшемдә күрдем, әти, әти, ул, ул

Бүгенге спектакль бик нык охшады.
Аеруча Дилә образы ошады, үтеп керде күңелгә. Әни һәм балаларның мөнәсәбәтләрен ачыклады. Хаталардан, ялгышлардан үзенчә аерып, ялгышлардан саклап бара торган спектакль. Бик әһәмиятле, бик эчтәлекле, бик нык ошады. Зур итеп рәхмәт.
Артистларга иҗади уңышлар телибез. Исән-сау булаек, озын гомер яшәек, балаларыбыз исән-сау булсын, игелекләрен күрергә язсын. Без Гүзтәге районыннан килдек. Бик яратып укыган авторыбызның спектакле булгач, шатланып килдек. Бик ошады спектакль. Бу спектакльдә инде ир һәм хатын, әти-әни һәм бала мөнәсәбәтләре күтәрелә. Һәм без бит инде тормышта ашыгып, менә э, шушы гына ситуация үтә дә һәм бәхеткә ашыгабыз. Менә соңынан бәхетле булабыз, соңынан бәхетле булабыз диеп, ниндидер юл үтәбез. Ә шул юлда без бәхетле булырга тиешбез. Менә именно шул юлны үткәндә без бәхетле. Шуны һәрберебез аңласак иде һәм э, шуны истә тотып э, яши белсәк иде барыбыз да. Бүгенге театр безгә бик ошады. Бигрәк тә Раил Садриев, Раил абыйның кул астында эшләгән артистлар безгә шушы театр аша ничек дөрес тәрбия бирергә балаларга өйрәттеләр, күрсәттеләр. Бик без канәгать шушы театр карагач. Иң актуаль вопрослар күтәрелде. Шушы иң мөһим тәрбия буенча балаларга ничек тәрбия биргән. Буа театры артистларына зур итеп рәхмәт, шундый безне тамашага җыйган өчен. Алдагы көннәрендә уңышлар телибез, тагын да матуррак безгә спектакльләр алып килсеннәр. Мин бу Зифа Кадырованың Бәхеткә юл кайдан дигән әсәрен бик зур кызыксыну белән, вакытында аны табып та булмыйдыр, бик дефицитые, библиотекага язылып, без аны чиратлап кулдан кулга күчереп укыдык зур кызыксыну белән. Елый-елый укыдык, аерыла алмаенча укыдык. Шуннан бу спетакль Буа театры килә икән дигәчтен инде бик зур кызыксыну уятты, потому что Ике-өч сәгать эчендә бәләкәй генә сәхнәдә ничек шушы хәтле зур масштаблы трагик әсәрне сәхнәләштереп була икән дигән кызыксыну уятты, дөресен генә әйткәндә. Шуннан әлеге вакытта инде менә ушны җыя алмай утырабыз. Шул обычно инде артистлар бит инде спектакльдә уйныйлар. Ә монда уйнамадылар, монда шул тормыш белән яшәделәр. Менә күздән яшьләр килде, җылый-җылый без аны ук карадык. Артистларның барсы да менә шул хәтле рольгә кереп яшәделәр, безне дә шул миюләр белән яшәтте, яшәттеләр. Без дә шулар тормышы белән яшәп, йөрәк аша үткәрдек. Артистлар шул хәтле яхшы уйныйлар, үз дәрәҗәсендә рольләрне башкаралар. Шул хәтлем үзебез дә шушы замандашлар халык театрында уйнагангамы, бирелеп китеп, шушы театрның эченә кереп уйнаган артистларга сокланып карадык. Аларга чын күңелдән Чакмагыш халкы, үзебезнең районыбыз халкы исеменнән чын күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләсе елларда да безне шулай ташламасыннар, матур-матур театрлар белән сөендереп торсыннар.